D aḥric wis sin n leɛwayed. Ad uɣaleɣ ɣer yiwen usefru akkenni, deg uḥric amezwaru, ad yi-d-ɛawdeɣ yiwet n lḥaǧa mertayen. Atan ihi. Dima akka yiwen ur yerkid, la nneṭṭeg amzun d leɛqac. Azekka d tasewwiqt n lɛid. Yak la sfenṭijen warrac. Ad neffeɣ s lqeccac di. Fkan-d lwaldin ulac. Tafejrit ɣa ssuq d abrid. Iḍ akk nettargu ilellac. Dagi ad yebdu uḥric wis sin. Ḥarcet ay arrac tura. Wi kfan i ḍegger amextaf. Iḍelli i d-nendi ṣṣebra, ad nessefqed i nettaṭṭaf. Iban kan ad d-nawi kra, imerga d iẓerkeṭṭaf. Ad ten-ricent di lḥara, tullas ad ǧǧent alqaf. Arrac d alaɛeb n tiqqa, d ahiḍar k izayenni. Tullas aggarent tisɣar, anta yeṭṭef usemnenni. D lexrif, tazart tettɣar, yuli uferrug ɣef fedni. Iṭij werraɣ f izuɣar, leḥmuṛegga d lḥenni. Di tefsut taduṭ-nsen si tmerwazt ɣer truka ṭṭḍil, iẓḍi d uqerdac kksen, deg uẓeṭṭa iḥbes uyaẓil. Tarigla fga gar-sen, tefsi tjebbaṭ ɣef Faɛdil. Taqcict txemmel ifassen, terba-d di terbut leftil. Tamɣart teqqel-d si taffa, tewwi-d ad d-theggi times. Ɣer lkanun tegri sufa, af yini usekkir ires. Tamtunt thegga tekfa, tuli tcuf yelha yiɣes. Tislit tegra-d s stufa. tessuṭṭḍem mmi-s dayen iṭṭes. Taqduḥt teffeɣ-d si txebbuṭ, yeddez deg ifelfel. Ayen i d-mazal di teɣruḍt, yeger i useqqaf nkemmel. Erẓ-aɣ-d aɣrum a tanuḍt, Serseɣ-d agerti leɛjel, i seksu dmudi ternuḍ, nexḍa leǧam nexḍa sgel. Ass-a d tiwizi ɣur-neɣ, yeṣfa igenni yelha lḥal. Akken ifsi ugris neffeɣ, wa s yisni wa s uqecwal.

Ass-agi nsewwel lǧir. Semmeḍ tɛebba lkuca. Tewwi ayen a yawi lbir. Tessen-it yeslaḍ nekkni cca. Ekkes-d d acu ur d asengir. Aserɣu d ahdum tečča. D iqerman i s-neṭṭeggiḍ. Ur nekfi tɛedda lɛica. Ur nugad laẓ di lexla, ma ulac neɣ ifuk weɣrum. Ayen ad nečč yezga yella, neẓra anda ara t-naf nennum. Wa aɣẓaẓ, wa aḥrir, tuẓḍla, tiberkekkay, asemmum, idmim d ibiq s nnegla, ẓimmuc, tazegwart, cilmum. Iruḥ magu, iṭij yeqseḥ, caben yelmat n tmizar. Mi nmegrir bban fraḥ, yugar tiyedrin ifer. Yewweḍ-d kayarǧa ufellaḥ, iɣum uɣebbar annar. Azizwa d-hubben leryaḥ, a nrefd-iw zizdeg tuzzar. A nruḥ a njerred asaɣur, uqbel ad izemmeq nnɛus. Ẓẓebra amegrur tettḍur, iḍerreq agezzem am lmus. S ufus a nkemmel ahicur, ulac aɛeggu yeddukel ufus. tiwizi tirni teččur, lecɣel d iqublen fessus. Iftis n swan, hat n lman, ad as-tiniḍ d ccetwa. Ass-agi d-nerr aman, ncemmeɛ-d targa teqwa. Wa iruḥ ɣas yada iselman, wa d icucuf di tmedwa. tizwal, aɣrum, iniɣman, ma nfud si temduct neswa. Ur d-gri ddarur n nɣic, nɣebbar fessus wakal, s ciqer nḍegger leḥcic, gar leḥwaḍ yemɣi wakbal, llubyan d ṭumaṭic. Ɛelment ulint f tsulal. A nruḥ a nqeggel maɛlic, ar azizw ad yerẓ uzal. Tameddit nettemlili. Merra yusa-d si lexla. Nnig usarij n ttḍilli, attan la tzehher tala. La ttɛeddint lekmam yeɣli, iɣil d adfel d lfetla. Ma trefd-d deg-s tmuɣli, ad s-natenseḍ di tawla. ma trefd-d deg-s tmuɣli, asen ad temseḍ di tawla.